Merci, Här President. Merci dem Carlo Back fir säi gudde schrëftlechen a mëndleche Rapport. Fir eis Piraten ass d'Mobilitéit e Grondbedierfnis an eng Viraussetzung dofir, als Mënsch kënnen aktiv un der Gesellschaft deelzehuelen. Aus deem Grond ware mir schonns ëmmer fir de gratis ëffentlechen Transport, fir esou all Mënschen, och deenen, déi keen Auto hunn, d'Méiglechkeet ze ginn, sech an der Gesellschaft ze beweegen. Nëmme wie mobil ass, kann och d'Chancen an der Gesellschaft wouer huelen. Mat dësem Gesetz gëtt d'Mobilitéitsgesetz reforméiert an op den neiste Stand gesat. Dat fanne mir natierlech eng gutt Saach, well de Bierger ass et ass et méi einfach, sech an enger eenzeger Versioun vum Gesetz erëmzefanne wéi vun engem Gesetzestext, an deenen anere musse kucke goe fir ze wësse wat dann elo am Gesetz ass. Mat deem heite Gesetz kommen awer och eng Rei Verännerungen. Zum Beispill gëtt de Verkéiersverbond elo an de Ministère agegliddert, fir esou Aufgabe besser kënnen ze koordinéieren. Mir hoffen, doduercher komme Verbesserungen, déi dëse Changement fir d'Passagéier mat sech bréngt an datt de Moossnam, déi de Staat jo awer Sue kascht, den öffentlechen Transport nach méi confortabel wäert maachen. Dat gëllt et an der Zukunft dann ze gesinn. Wa mer vum Confort fir de Passagéier schwätzen, d'Gemenge solle méi agebonne ginn, dat ass och eis Meenung. Et feelt awer berechtegterweis, wéi an eenzelnen Avisë gesot ginn ass, nach u Kloeerheet vun der Kooperatioun mat de Gemengen. Wat awer elo allgemeng ubelaangt, hate mir eng aner Lektür wéi verschidde Virriedner vum Text. Do gesäit een och heiansdo, dass een, wann een d'Gesetzestexter liest, een aner Interpretatioune maache Mécht. Mir sinn éischter der Meenung, dass, wann een zentralen Opérateur do ass, et fir d'Gemengen herno villäicht méi einfach ass, fir hire Réseau an hire Zervice um Bierger auszebauen. Mee dat war elo emol eis Lecture vum Gesetz. Huet ech jo, dass mir dat dann och begréissen an eigentlech fir d'Gemengen e Virdeel dra gesinn hunn. Mir fannen et och ganz gutt, dass en d'Bushaisercher, esou wéi alleguerten déi eenzel Arrêten, herno mat de Gemenge wäerten ofgeschwat ginn, well op eenzelne Plazen am Land feelt et do nach u ganz gudde Méiglechkeeten. A well ech nach e bëssen Zäit hunn, ech hat och eng Kéier mam Här Minister dofir explizit ugeschwat an enger Kommissioun, wéi et dann ass, well mir eis jo awer och Bedenke gemeet hunn iwwert d'Privatiséierung a mat den europäeschen Ausschreiwungen, an do ware mer ganz zefridden, Wéi de Minister eis geäntwert huet, dass eigentlech fir esou Syndicate wéi den TICE kee Risiko och an Zukunft wäert bestoen an dass dee ganz normal wäert kënne weider fonctionnéieren, ouni dass e Risiko elo besteet, dass deen un den Ausschreiwungen oder soss iergendeppes herno eng Benodeelegung wäert hunn, wat mär natierlech als Piraten deementspriechend begréissen. Mir wäerten och am Allgemengen d'Zoustëmmung zu dësem Gesetz ginn. Merci. Merci villmools, Här Goergen. D'Regierung huet d'Wuert, den Här Mobilitéitsminister François Bausch.